Segsen dört milliondan gowrak adam öýlerini terk etmäge mejbur boldy.

Birnäçe günläp gylgadym. Bu ýere Täze ýere gelmek üçin ýüzdüm. Iýmetimem, ýatjak ýerimem ýok. Maňa kömek etjek adamlary, zatlary gözledim. Hiç kim meni gözlemeýär. Men hiç kime gerek hem däl. Näme üçin adamlara şeýle adamkärçiliksizlik çemenleşilýär? Men bu hakda oýlandym we anyklamak kararyna geldim. Bütin dünýädäki žurnalistlere ýüz tutdum. Bosgunlar, kabul ediji partiýa we bilermenler bilen dört aýyň dowamynda aragatnaşyk saklanymyzda, öwrenen zatlarymyz diňe garaşylmadyk zat däldi. Bu ýagdaýa düşünişimiziň çagyndan çykdy. Bu aýylganç syýahatdy. Bilýäňizmi, diňe men we ýoldaşym myp arabada dört ýyl. Bosgunlar, garaşylmadyk hakykat. Bu gaty kyndy. Men muny hiç haçan ýatdan çykarmaryn. Bir ýük awtoulagyna, has dogrusy, ýük awtoulagynyň aşagynda bardym. Aşakda, jübirleriň gapdalynda on alty sagat boldum. Bu oňurga üçin örän kyndy. Ýedi ýyl ozal Somaliýa adamsy Yrakdan gitmäne mejbur boldular. Türkiýe serhedinden geçmegi başardylar emma resminamalaryny kabul etdirmäne henizem garaşýarlar. Lager ýok. Ýok, hiç zat ýok. Diňe Siriýanyň adamlaryny alyp gitdiler. Şonuň üçin biz özümize bagly. BMG-de iki müň on bäşinji ýyldan bäri hasaba alyndyk, emma resminamlarymyzy bir gyra goýdular. Ýedi ýyl diýen ýaly meniň üçin gaty kyn boldy. Sebäbi biz durnuksyz, durnuksyz ýagdaýda. Biz gaty köp kynçylyk görýäris. Adamlar öz topraklaryny terk etmäne mejbur bolýarlar. Göçürilmegiň sebäpleri baradaky ilkinji jogaplar ýurtdaky harby ýagdaý we howp boldy. Bizde asla beýle pikir ýokdy. Germaniýa ýa-da Ýewropa gitmek. Ýöne birden uruş başlady we öýümizden çykmaly bolduk. Başga alajymyz ýokdy. Men Owganystandan gelýärin. Ýigrimi bäş ýaşymda. Alty-ýedi ýyldan bäri Germaniýada ýaşaýaryn. Germaniýa gelemde on ýedi ýaşymdadym. Şu wagta çenli hiç kim maňa kömek etmedi. Mende köp meseleler bar. Ýolda gaty kyn we howpludy. Eýranda we Bolgariýada gaty kyn boldy. Bäş gije-gündiz iýmitlenmän, daglaryň üstünde ýöräp barýardyk. Diňe gutapjyklar ýa-da sumkalarymyzda soňa meňzeş. bir zatlar bardy we howa syýahat gaty kyn boldy. Maşyn bilen gitmedik, Owganystandan Germaniýa pyýada ýöräp. Owganystanda uruş bolmadyk bolsa, maşgalam bilen şol ýerde galyp bilerdim. Uruş sebäpli maşgalamy terk etdim, uruşda kakamy ýitirdim. Bosgunlara kömek etýän. Şwesiýaly bir aýal bilen gürleşmäni başardyk. Howpsuzlyk sebäpli ýüzüni gizlemegini haýyş etdi. Indi size gaty gorkunç bir zat aýtjak. Baça Baziniň nämedigini bilýäriňizmi? Owganystanda bardygyny bilýärin. Adam ýolbaşçysy bilen bir tire bar. Puly bar we ähli kararlary berýär. Olara gyzlary degmek gadagan, emma owadan oglan gözleýärler. Şol oglany alyp, makiýaž edýärler. Gijelerine olar üçin tans etdirýärler. Soňra oglan özüne gitmeli diýilýän adam bilen gitmäne mejbur bolýar. Jynsy taýdan zorlanýar. Bu oglanlaryň üçüsini operasiýa etmek üçin Şwesiýanyň keselhanasyna eltdim. Olaryň hemmesi içerde gaty zeper ýetdi. Oglanlaryň birinde hatda gurçuklaram bardy. Şol tireýolbaşçylary bir oglana Owganystana gaýdyp gelip, olar bilen wagt geçirmegi dowam etdirmegini buýurdy. Onuň ejesine, eger gaýdyp gelmese, kiçijik doganyny öldüreris diýdiler. Olaryň hakykatdanam şeýle edenliklerine göz ýetirdik. Bu aýalyň şahsy gatnaşygy sebäpli oglan diri galdy. Emma. Bu mydama böyle bolmaýar. Köplenç başga bir ýurda gaçyp gitýän adamlar ol ýerde täze kynçylyklara we howplara duçar bolýarlar. Men Günorta Afrikada ýerleşýärin. Bu ýerde gaty kyn. Sebäbi bu gaty gowy ýurt. Ýöne biziň ýüzbe-ýüz bolýan ýeke-täk problemamyz ksenofob hüjümidir. Sebäbi bu ýerde olar daşary ýurtlary asla halamaýarlar. ksenofob hüjümlerine hüjüm edilmezden hiç wagt bir aý geçirmersiňiz. Daşary ýurtly diýýänler sen olaryň işini ogurlaýarsyň diýeni bolýar. Beýik jemgyýetde bolmak umydymy ýitirdim. Bilmedim. Bu umydymy ýitirdim, sebäbi adamlaryň öldürilişini görýän. Adamlaryň gözümiň öňünde atylyşyny görýän. Häzirki wagtda mende bar gorky iki çagam her gün her gün kellämde bu çagam bilen bolup biler bu meniň bilen bolup biler ýaly meniň asudalygym ýok şol rahatlygy men ýitirdim häzirki wagtda ýaşaýan dünýämizde birek birege kömek etmek beýle bir aňsat däl şwesiýanyň malmo şäherinde bir aýal şäheriň merkezindäki stansiýa çagalar Çagalary getirende, şol çagalary öz ýerine eltdi. Olaryň gitjek ýeri ýokdy. Şeýlelik bilen, men boş otaglar bolan uly jaýda otyryn. Kelläme bir pikir gelýär. Näme üçin merkezi wokzalda oturan çagalaryň käbirini başpena hödürläp bilmeýän? Ine, şeýle boldy. Soň bosgun bolup gelen çagalara kömek edip başladym. Sebäbi azyndan azajyk edip bilerin öýdüpdim. Bularda başga biri edip biler. Ýöne her kim azajyk kömek etse, umuman gowy zat bolup biler. Şonuň üçin ähli problemalary ýeke özüm çözüp bilemok. Ýöne birnäçe çaga üçin Bir zat edip bilerin öýdýärin we şu wagt edýän zadym. Alty ýyldan bäri ýolduşy ýok bosgun çagalary myhmançylyga alýaryn. Bu meseleler näçe ýyldan bäri dowam edip gelýär. Bu meseleleri çözmek üçin adamlaryň kömegini ýeterlik däldigi aşkärdir. Bosgunlaryň ýagdaýyny bilmek üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen ýerli, ýaşaýjylara ýüz tutduk. Meniň pikirimçe, hiç zat edilmeýär, hiç zat. Muny şahsy tejribämden aýdyp bilerin, sebäbi üç ýyl mundan ozal uly tolkun gelende bosgun çagalara ideg etdim. Olar örän minnetdardylar. El granatlaryndan şikes alan çagalar bardy, gulaklary, aýaklarynyň we elleriniň bölekleri ýokdy. Olar şeýle bir süýji, şeýle bir mylaýym we şeýle bir bagtlydylar. Soňra Boçum şäheri bizi bäş hepde Ybathana bellidi. Birdenem ümsümlikde şolar göçürildi. Jaý gaty gymmat bolany üçin göçmeli boldular. Olar birden ýitirim boldular. Şondan bäri olar bilen gürleşmedik. Ýaňy durmuşa syzlanyp başladylar. Ilkinji sözlerini nemes dilinde öwrendiler. Bu hakykatdanam ýüregimi döwdi we çagalaryň nirededigini düýbünden bilemok. Hiç zat edilmeýär, hatda Çagalarymyz, öz ýurdumyzda ýaşaýan çagalar üçinem ýeterlik zat ýok. Migrasiýa krizisi watanyndan gaçmana mejbur bolan adamlaryň durmuşyna barha täsir edýär. Biz milliardlarça adamy kabul etmäne taýynmy? Özümem bosgun bolsam näme etmeli? Lagerlerdäki adamlaryň durmuş şertlerini öwrenmek biziň üçin möhümdi. Habarçymyz lagere gidendiklerini, ýöne surata düşürilmegine rugsat bermeýändigini aýtdy. Şeýdip, bu hakda ilkinji bilýän hünärmenlere ýüz tutduk. Bu lagerler has uludyr. Howpsuzlyk hiç wagt ýeterlik däl. Hakykatdanam, adamlar her dürli sütemleri başdan geçirýärler. Ýöne aýallara, gyzlara, ýetginjiklere edilýän sütem we zorluk hakykatdanam aşaky goralýan gurluşyň içinde bolup bilmeýän zat. Häzirki wagtda mejbury migrasiýa dowam edýän adam hukuklaryny bozulmagy bilen aýrylmaz baglanyşykly. Serhetlerden geçenlerinde, esasanam, Horwatiýa şäherinde, Rumyniýa şäherinde we Wengriýa şäherinde polisiýa emläklerini alýar, pullaryny ogurlaýar we resminamalaryny käte eşiklerini ýok edýärler. Serhetden ýalaňaç gelýänleri görýäris. Munuň ýaly yza gaýtmak bar. Bu bikanunçylykly. Meniň pikirimçe, iki ýaşdan on ýedi ýaş aralygyndaky bir milliard töweregi çaga soňky bir ýylda fiziki, jynsy we emosional zorlugy ýa-da äsgermezçiligi başdan geçirdi. Bu gün meni geň galdyran hünärmenlerden maglumat aldym. Bu derejä ýetmegimizi garaşmaýardym. Tebigy adalat halkara kazyýetinde aýal-gyzlaryň söwdasy meselesini, Men sam bu Çözünimizde birnäçe sessiýa gatnaşdym. Käbirleri prostitusiýa, erkekler bolsa gul görnüşine öwürýärler. Şeýle hem diňleýjileriň üstüne Demirgazyk Afrikada, hatda Liwiýada mugt işlemek üçin ýetmiş, ýüz ýa-da iki ýüz dollara ýigitleri satylýan bazaryň bir görnüşi bar. Gul ýaly işlemäge aňladýar. Aýallaryň we beýlekileriň arasynda Ýaş çagalar söwdasy hem bolup bilýär. Her ýyl iki million adam hakda gürrüň edýäris. Şeýlelik bilen, adamlaryň başga zat üçin satylýanlary köp. Çaga köp gezek satylyp bilner. Ýadyma düşýär, bir gün bir türk bolan bir gyzyň hekaýasyna duş geldim. Ol on ýedi gezek satyldy. On ýedi gezek! Ol bir bir ýurtdan beýlekisine on ýedi gezek satyldy. Ol diňe zorlanmagy gördi. Hiç hili işlemegi. kagyzlary we öýüne ugratmak üçin pullary görmedi. Çagalar we ýaşlar her gün gürleşýänimizde, her gün, her minutda, her sagatda satylýar. Ondan soň näme bolar? Hiç kim bilenok. Bangladeşde gulçulyk bazarynyň aç-açan işleýän bir ýeri bar. Islendik zat üçin auksionlarymyz ýaly. Şonuň ýaly adamlar ýa-da çagalar. Çagalar ol ýerde satyn alynýar we satylýar diýjek bolýaryn. Iki müň on altynjy ýylda gizlin operasiýa edenimde, şol wagtlar gizlinlikde edişim ýaly müşderi hökmünde gizlinlikde köp auksiona oturýardym. Auksiona oturan ýerimizde talaplaryň bir bölegi hökmünde dokuz ýaşlygy, on ýaşlygy edip, şonuň üçin bu söwda ilkinji gezek seks diýilýärdi. Haçan auksion amala aşyrylsa, söwdada täze gyzlar gelýär, şeýlelik bilen opsiýalary goýýarlar. Şonuň üçin iň soňky islegi Puly kim jedel etse, şol adam diňe pidany şatlygy üçin bütin gije ulanar. Pedofil hakda täze talaplaryň artýan meselesini tapýaryn. Şeýlelik bilen, indi bütin dünýäde müşderileriň kategoriýasy bar, şular erkek çaganyň jyns işler üçin ulanmagyny isleýär. Adamlaryň organlary satylyşy barada biznesler. Näçe çaga bir ýerden başga ýere geçirildi we soňra dünýäniň dürli künjeklerindäki käbir baý ýigitlere böwrek almak ýa-da öz islegine garşy bedeninden başga bir zat almak üçin operasiýa edildi. Pullarynyň ýoklugy sebäpli, näçe adam pul üçin böwregini satýar. Mysal üçin, bu Müsürde bolup geçýär. Köp adamlar garyp. Bir böwrek bilen ýaşap bilsem, beýleki böwregi bäş müň dollara ýa-da ondanam köp pula bererin diýýärler. Gara bazar söwdagärleri mafiýasy, dünýäni dolandyrýan bu ykdysadyýetiň bir bölegidir. Şunuň üçin näme diýjek bolsam, Ýewropada edişimiz ýaly diwar gurmagyň ýerine pul harçlamagyň başga mümkinçilikleriniň bardygyny görýärin. Jemgyýetimizde adam ömrüniň gymmaty ýok. Adamlaryň kömegiň ýerine zorluga, çozuşa, sütemlere we gulçulyga duçar bolmagy nädip mümkin? Bu migrasiýa krizisi däl, bu adamkärçilik krizisi. Ahlak, syýasy we ahlak taýdan ägirt uly düşünje başlandy, sebäbi bu kadalaşdyryjy ösüş. Beýannamalarda görkezilen hukuklary goramak syýasatlary, maksatnamalary we meýilnamalary bilen goldanylmaýar. Ynsan hukuklary ykrar etmek nukdaýnazaryndan ösýär, ýöne olar diňe bir demokratiýanyň resmi çykyşy däl-de, hakykatda-da öwrülmegine gönükdirilen hereketleriň ýerine ýetirilmegi üpjün etmek, kepillendirmek we goramak babatynda agzalýar. Köplenç, halkyň hukuklaryny goramak üçin däl-de, hususy maýany goramak üçin hereket edýärler. Sarp ediji jemgyýetimizde bu meseleleri çözmek mümkin däl. Sebäbi düzgünler we kanunlar bar, ýöne migrant, bosgun we içerden göçürilen sözleriň aňyrsynda esasy komponent ýok. Güýçlenýän klimat krizisi göz öňünde tutup, biz näme boljakdygymyzy göz öňüne getirmek gorkunçdyr. Howanyň üýtgemegi milli howpsuzlygyň aýrylmaz bölegidir. Howanyň üýtgemegi howpy köpeldýär. Howa şertli bosgunlarymyz bar. Mysal üçin, men özüm. Baringo kölüniň köpelýän suwlary sebäbi meni göçürilendigini aýtdym. Şeýlelik bilen, hökümetler adamlara howanyň täsiri astyndaky betbagtçylyklary azaltmak üçin kömek bermek islemeýärler. Indi gapma-garşylyklary, howanyň täsiri bilen baglanyşykly konfliktleri, howanyň täsiri bilen göçmegi, howanyň täsiri astyndaky azyk howpsuzlygy, howanyň täsiri astyndaky bosgunlary görüp bileris. Adamzat taryhynda ilkinji gezek howanyň bosgunlarynyň bardygyny görýäris. Onda ýok bolan Baglanyşyk nirede? Migrasiýa meselesi tebigy betbagtçylyklaryň ýygylygynyň ýokarlanmagy sebäpli hasam erbetleşer. Adamlar bar bolan kanuny esaslara seredip, gorag soramaga hiç wagt hukugy bolmaz. Sebäbi siz haýsy ýurtdan gelýändigiňizi bilseler, ýurt ýok diýerler. Mende X diýilýän ýurt bardy ýöne indi ýurt suw astyndadyr. Ýa-da Meniň bir obam bardy. Bu oba düýbünden ýok edilýär ýa-da bolýar. Bizde Warşawanyň ýitgi we zyýan garşy halklara mehanizmi edilýän bir zat bar. Iki ýüz ýurtdan pikir alyşmak we ylalaşyk gazanmak aňsat däl. Hemme zat hemmeler tarapyndan razy bolmaly. Başarmaýar. Eger ylalaşmaýan bir ýurt bar bolsa, onda global ylalaşyk ýok. Şeýlelik bilen global bolmagyň kemçiliklerinden biri halkara hukugy ýok. Ýöne her birimiz hawa syýasatlarynyň bardygyny, ýöne şahsyýet hökmünde näme ýerine ýetirýändigimizi bilmek isleýärin. Bu uly krizis ýagdaýynda biziň rolumyz näme? Meniň pikirimçe, bu özbaşdak we köpçülikleýin jogap bermeli hakykat. Çaga söwdasy, çagalary zorlamak, açlyk ýa-da biziň döwrümiziň Beýleki betbagytçylyklary barada hiç zat bilmek islemeýän adamlar bu meseläniň bir bölegidir. Sebäbi diňe bir dymmakdan başga zat etmeýärler. Haçan-da, howanyň üýtgemegi şeýle bir kyn we erbet bolar welin, käbir sebitler adamlar başga ýerlere göçmäge mejbur ederler. Şol bir ýagdaýda gaýdyp geleris. Soň bolsa, şol çagalar we şol adamlar Adam söwdasynyň iň aňsat ýyrtyjylarydyr, sebäbi olarda hiç zat ýok we käwagt şahsyýet ýok.
Bosgunlary göçürmek üçin henizem täsirli programmalaryň ýokdugy ýüze çykýar. BMG şunça ýyldan bäri işleýär. Bosgun hukuklary boýunça komissiýa köp ýyldan bäri işleýär. Dünýädäki köp sanly ynsanperwer guramalar we jemgyýetçilik guramalary işleýär, ýöne bosgunlar bilen nähili işleşmelidigi barada hiç hili iş ýok ýa-da kabul edilen programma ýok. Hiç kim ýok. Bosgunlar komissiýanyň özi hem muny boýnuna alýar. Aslynda, her kimiň ýönekeý adamlar hakda alada etmeýändigini görýäris. Ýöne, eger-de tutuş Ýer ýarylyp, suw joşup we gurap başlasa, biziň hemmämiziň birek-birege baglydygymyzy, pulumyzyň, hususy uçarlarymyzyň, hususy ýahtlarymyzyň hiç biriniň howpsuzlyga eltip bilmejekdigini, düşünmelidirler. Indi bosgunlar öýlerini terk etmäne mejbur bolýarlar. Olar ýazgarylýar we zalymlyk bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Jemgyýetiň sarp ediji formaty sebäpli betbagtlyklary bilen ýek galýarlar. Ertiriň howa heläkçiligi hem biziň üstümizde bolup biler. Özüňize dogruçyl jogap beriň. Bosgunlaryň ýüzbe-ýüz bolmagyna taýynmy? Olaryň köşünde bolmajakdygyňyzy ynanýarsyňyzmy? Öňde ýakynlaryňyzyň şolar ýaly bolmajakdygyna ynanýarsyňyzmy?